Үтүө күннэн, күндү доҕоттор! Биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр этиини дэгиттиир ньымалар туһунан кэпсэтиэхпит. Саха литературатын төрүттээбит Алексей Алексеевич Кулаковскай, Өксөкүлээх Өлөксөй биир тылы хатылаан олус үчүгэйдик туттар. Холобур, бэрт тимиринэн бэйэлээтим, сүдү тимиринэн сүрүннээтим, сыыйыы тимиринэн сыҥаахтаатым, дьикти тимиринэн тиэрбэстээтим, тыйыс тимиринэн тыллаатым диэн. Бу манна тимиринэн диэн тылы атын тыллары кытары холбоон, хаста даҕаны хатылаан, хат-хат хатылаан, олус үчүгэйдик уустаан-ураннаан, дэгэттээн хоһуйара бу айымньыны ураты тыллаах-өстөөх чулуу айымньы гыммыт. Онтон Аниппадис Иванович Софронов, Алампа, бу сомоҕо-домоҕу хайдах туттаран көрүөҕүҥ. Онто да суох бэҕэһээ дьаам дьиэҕэ ким да суоҕар кэлэн дьону барытын биир угунньаҕа угуталаабыт үһү диэн этиититтэн бу манна сомоҕо-домоҕу хайдах туттубутун Ол туттубута этиини ордук устаан-ураннаан биэрбитин көрөбүт. Холобур, кини көннөрү «мөхтө» диэн суруйбута буоллар олус судургу буолуо этэ. Ону бу «биир угунньаҕы угуталаата» диэн мөхтө, сэмэлээтэ, ыксаталаата диэн суолтаҕа бу маннык туттубута олус үчүгэй. Онтон Былатыан Ойуунускай бу эпитети хайдах туттарын көрүөҕүҥ. Эпитет диэн биридимиэккэ, көстүүгэ өҥ-дьүһүн, бэлиэ, хаачыстыба биэрэр, быһаарар тылааттанар. Холобур, күлүм-чаҕыл көппүт, күлүм-тырым көрбүт, мичиҥниир дьүһүннээх, минньигэс сыттардаах, үрүҥ илгэ түспүт, үүнэр оттоох-мастаах, үллэ-түллэ турар үтүө дойду эбит диэн. Бу манна олус да үчүгэйдик хоһуйан эппитэ Бу билиҥҥи ханнык баҕарар ааҕааччы ханнык баҕарар кэм ааҕааччыта ааҕарыгар олус табыллыбыт. Аны Былатыан Ойуунускай тыллары синоним гынан туттара олус бу этиитин хоһуйар ньыматын тупсарар уус-уран тыл чаҕылхай холобура буолар. Холобур, маннык: «Мин оҕом ланык кыыс, күндү кыыс, көмүс кыыс» диэн. Бу манна бу тыллары контекст синонимнара диэн наука тылынан этиэххэ сөп. Билим тылынан бу тыллар контекстке синоним буолаллар. Ол аата синоним диэн атын атыннык суруллар эрээри биир суолталаах эбэтэр маарыгнаһар суолталаах тыллар буолаллар. Онтон омонимы туттуу холобурун көрүөҕүҥ. Холобур, Илья Винокуров Чаҕылхан хайыһар диэн хоһоонугар. Бу хоһоон ырыа буолбута олус үчүгэй ырыа, бу элбэх саллаат өйүн-санаатын өрө көтөхпүт ырыата буолар. Ол курдук өстөөх ханна саһан сылдьар, өстөөх ханна хайыһар, ситиэ онно сытыы булдьа, ситиэ сыдам хайыһар диэн. Бу хайыһар, хайыһар диэн тыллары олус үчүгэйдик туттубут. Бу манна Омуонньум диэн биирдик суруллар эрээри суолталара атын-атын тыллар ааттаналлар. Онтон антонимы туттуу, ол аата утарыта суолталаах тыллары туттуу бу холобур өс хоһоонугар, таабырыҥҥа уонна остуоруйаларга баар буолар. Өс хоһоонугар холобур кырдьык үрдүгэр сымыйа аттыбат диэн кырдьык уонна сымыйа диэн тыллар утарыта суолталаах тыллар буолаллар. Оттон таабырыҥҥа ууга тимирбэт, уокка умайбат баар үһү диэн уу уонна уот диэн тыллар бу утарыта суолталаах тыллар буолаллар. Аны бу Николай Васильевич Слепцов Абыйчанин айымньыларын көрүөҕүҥ. Кини бу эмиэ контекстка синоним, контекст синонимнарын наһаа үчүгэйдик туттар. Холобур, күн эрэйигэр таҥара накааһыгар диэн тыллар. Холобур, эрэйигэр накааһыгар диэн тыллар. Аны сир ахсын дойдулаах Ыал ахсын дьиэлээх диэн, бу дойдулаах дьиэлээх диэн тыллар. Аны сүрэх сөбүлүүрэ, харах хайгыыра диэн тыллар бу этиини наһаа наһаа үчүгэйдик киэргэтэн ойуулаан, бичиктээн биэрэллэр. Аны Ураты тыллаах-өстөөх уруйааччы буоларын кини бу айымньыларыттан, холобур, түөлбэ тылларын туттарыгар көрүөхпүтүн сөп. Уучча диэн. Бу уучча диэн, нуучча диэн тыл. Бу манна хотугу тыллар олус элбэхтэр, хоту оройуоннарга көстөр тыллар, холобур, мэҥкэрэ диэн. Мэҥкэрэ диэн табаҕа эбэтэр акка, таҥас ыҥыырдарга аналлаах бу хааһах эбэтэр бэрэмэдэй ааттанар. Онно ону таһынан ручуер диэн тыл ручуер диэн улаата кими эбэтэр тугу эмэ чугастык ылынары ылынары ааттыыллар холобур маннык туттубут бу тылы кыыстара халлааннаан да көппүтэ сирдээн да тимирбитэ биллибэт ийэ таайга сүрэҕэ Арай эдэр хоноһоҕо урууччуйар диэн. Аны сэдэхтик туттуллар-тыллар бааллар. Холобур, утуйар уук үгэстээхпин диэн, итиннэ уук диэн тыл. Сэбирдэх төрдүгэһэ диэн, бу төрдүгэһэ диэн тыл. Ийэм биэс уон сааһын ааспытын кэннэ мүһэргитийэр төрөөбүт оҕоҕунан диэн бу Оннук чымаан аҕата сөбүлээбэтэҕин үрдүнэн, бу эн ийэҥ аҕаҕар күүһүнэн кэриэтэ кэргэн тахсыбыта диэн, бу манна мүһэргитигэр диэн тыл бу мүһэрги диэн тылы мөһүлгэ диэн тутталлар, оттон бу кини айымньытыгар мүһэрги диэн туттуллубут эбит суруллубут эбит. Аны тыаһа түктэр тыллар. Эдэр киһи ыраас сөҥ куолаһынан уһаат иһигэр саҥаран эрэрдии көҥкүнээн кэбиһэр диэн. Бу манна көҥкүнээн кэбиһэр диэн тыл, тыаһы түктэр тыл олус даҕаны үчүгэйдик, кэрэтик иһиллэр бу саха киһитин кулгааҕар. Бу маннык тылларбытын биһиги билигин хомуйуох иһин умнан эрэбит быһылаах маннык тыллары билигин туттар олус аҕыйаабыт курдук. Аны Николай Тарабукин оҕо эрдэхтээҕим диэн бу бэйэтин олоҕун туһунан сэһэнин көрүөҕүҥ бу сэһэҥҥэ кини тэҥнэбиллэри ойуулааһыннары олус үчүгэйдик туттар холобур очуос таастар төбөлөрө кырыаран аастыйбыт баттахтаах оҕонньоттор сэһэргэһэ мустубуттарын курдуктар диэн бу хайдахтаах курдук киһи хараҕар көстөн кэлэрдии үчүгэйдик ойуулаабытый аны тииттэр тирэх мастар эмиэ чоҥкуйа кырыарбыттар хайдах эрэ тоҥмут хоргуйбут курдуктар үрэхтэр күөллэр муустара сиэркилэ таас курдук килбэчийэн көстөллөр диэн Тыыннааҕым сытыы ньыматын олус үчүгэйдик туттар. Холобур, балыктар муус хаххалаах буолан куттамматтар. Кинилэр үөрбүт курдуктар, кинилэргэ үтүө кэм кэлбит курдук. Дьоннор тустарынан саныыллар быһыылаах. Билигин биһигини муус көмүскүүр хаххалыыр, бэрт дьон аны кыайан туппаккыт ини диэн дьэ бу манна суруйааччы суруйар хатабыла тылы билэрэ бу айымньыны айымньы тылын-өһүн дэгэттээн бу курдук киһи эрэ умсугуйан тартаран ааҕар уруун курдук кэрэтик суруйаллар дьэ билигин биһиги Бу маннык эмиэ төрөөбүт тылбытын үөрэтэн, бу тылларбытын умнуллубаттарын курдук элбэхтик туттан, айымньыларбытын маннык суруйарга кыһаныахтаахпыт. Онтон билигин эһиги болҕомтоҕутугар бу дьиэҕэ-уокка туттуллар тыллар тустарынан тыл оонньуута биэриибит иккис аҥаарын көрүөҕүҥ. Үтө күнүнэн күндү оҕолор! Эфиргэ эмиэ биһиги өрөспүүбүлүкэ лиссиэйин алтыс кылааһын үөрэнээччилэрэ мин Николаев Андрей диэммит Мин аатым Слава Щукин. Оттон бу биһиги кылааспыт самый кыра саастааҕа аатын бэйэтэ этиэ Мин Эрчим Мимшаан диэммин. Тыл оонньуута түһүмэхпитин саҕалыыбыт. Бүгүн биһиги дьиэҕэ-уокка сыһыаннаах тыл ытыстарынан кэпсэтиэхпит. Бу сырыыга хаттынаттан көрөн, туох ылыммытын таайан көрөхпүт. Биһиэхэ эппин хас буквалааҕын точканан эрэ көстөр. Ол аата хас точка баар да, оччо да буква баар. Дьэ көрүөххэ. Те, ойуур, булчут, дьиэ, Андрей, эн билэрин буолуо. Булчут дьиэтэ туох дэнэрий? Билэбин, үүтээн дэнэр. Үүтээҥҥэ кыра ас, куйа, кураанах мас, испиискэ хайаан да баар буолар үһү. Аҕам иннэ диэн кэпсээ, кэпсээччи. Аһа, ол хайа эмэ булчут, сылайан элэйэн, Мунах тэнэн кэлэн баран, бэлэмҥэ кэлэн сынньана этэ. Сынньанан баран, баранинына кини эмиэ ол курдук халырыктаах. Эбэҥкэли эбээни утен дэнэр эбит. Өссө чум жилище диэн тылбаастанар. Сөп. Оччоҕо табаһыттар олорор чуумнара үүтээн курдук буолар эбитэ дуу Болумта сөп. Чэ, аныгыскы тылга бырахка. Үс балаҕан, бири тутугар кыһын, оттон аттыны тутугар сайын. Аата муокаһын. Оттон үһэн да балаҕандар ботахтар. Эс, хайаан? Оччоҕо тоҕо ити ортоку турар эрэ балаҕаны ыйыппыттары? Тохтоо эрэ, балаҕан турар сиригэр өһөн курдук дии. Аа, сөп. Да бу хаан да кэпсээбитэ дии өдүгү? Ээ, кырчык даҕаны. Сайыҥҥы сайылык, кыһыҥҥы кыстык. Онтон күһүҥҥү туох дэнэритэй? Ээ, умнан кэбиспиппин. Туох эрэ диир этэ дии. Эппиэтин көрөбүт да. Чэ, көрүөххэ. Оторболоон, ээ, кырдьык даҕаны, сайын оттон бүтэн баран, кыһыҥҥы балаҕаннарыгар көйөхтөрө иннинэ бысп- быстах олороллор диэбиппит дии. Билэн эбиппит ээ, диир уонна ылынан кэбиспиппит Өйдүөххэ наада эбит. Бэйэтэ да түөрт эрэ буукубаҕа. Аны үһүс тылга быдаахха. Аа, бу хатыны ханна көрбүппүтү, бүгүн ханна да көрсөҥҥө баар этэ диэ. Былырын ахпыппыт, били кыра уол туһунан кыыл саллатта барыстах этэ. Ким диэн этэй? Мин билэбин, чөөчө дэнэ. Хаан эрэ аттаах киһи кэлбитэ. Ол онно бары сахсыбыттара энинди. Аха. Эй, сөп-сөп. Оттон ол кутуктааны оттон кини ханна бу ханна олордотой? Мен өйдөөтүм. Үүт уурар анал хос бар этин. Хаппахчы диэбит курдук. Эс хайан, хаппахчы диэн кыыс хоһойу. Там біле-біле. Оннук курдук анал хостоха. Бастакы булкубатыр парабитта. Күрө? Үйдә.

Биһиги эйигитини кытта өссө көрсүөхпүт. Этэҥҥэ буолуун! Биһиги бүгүн этиини дэгэтtiэр ньымалар туһунан кэпсэттибит. Ол курдук хатылааһын, синонимнар, антонимнар, омонимнар, эпиитет, тэҥнэбиллэр уонна бу суруйааччы бу маны айымньытыгар хайдах туттарын холобурдаан көрдүбүт. Ким элбэхтик ааҕар ол санаата сааһыланар, санаата сааһыламмыт киһи олус ордук үчүгэйдик саҥаран иҥэрэр санаатын этинэр буолар. Аныски биэриигэ көрсүөххэ диэри.